i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Wel, mae'n bleser da fi i enwebu Doctor Dyfed Elis-Gruffydd ar gyfer Gwobr Shwmae Shwmae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae cyfraniad Dyfed wedi bod yn sylweddol ac amrywiol dros nifer heleth o flynydde. Ar 11 mi oedd e'n Swyddog Ysbysrwydd i'r Parc Cenedlaethol. Mae e'n gyd-olygydd cychwynnol ar Papur Bro Clebran, yn un o'r pedwar roedd Clebran ar eu traed. Mae gyfraniad e ym myd dehongli cefen wlad wedi bod yn enfawr. Mae wedi bod yn asgwrn cefen i Gymdeithas Edward Llwyd. Yym, ac yn gyhoeddwr ac addysgwr yym sydd wedi cyfoethogi yn nid yn unig yn yym treftadaeth ni yn lleol, ond hefyd yn genedlaethol.
Wel, un o Vois y Cymoedd ydw i. Yym, fe dderbyniais i rhan o'm addysg cynradd yn Merthyr Tudful ac addysg uwchradd ar ei hyd cyn Dianc i Lundain am ddeuddeg mlynedd lle fues i'n darlithio yn un o'r colegau, ond yna dychwelyd i Gymru ac ymuno wedyn ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Oedd yna pryd y ces i efallai'r cyfle cyntaf i i wneud rhyw fath o astudiaeth wedyn o yym dirwedd Sir Benfro yn gyfan gwbl oherwydd fi es i'n gyfrifol wrth gwrs am baratoi'n flynyddol yym rhaglen o deithiau tywys yn Sir Benfro a fydda'n agored i Gymry Cymraeg ac hefyd i'r rheina sy oedd yn ddi-Gymraeg ac oedd hynny'n gyfnod pleserus iawn yn fy mywyd i ond wedyn fe droies i i fyd y llyfrau. Ond ar ôl troi i fyd y llyfrau o'n i'n dal i ymddiddori wrth gwrs, oherwydd fy nghefndir academaidd, daeareg a daearyddiaeth, roedd gen i ddiddordeb arbennig yn Naeareg a Daearyddiaeth Sir Benfro. Ond un o'r pethau cyntaf nes i efallai o ran hyrwyddo'r Gymraeg, ac dyna oedd un o'r pethau pwysig yn fy mywyd i, oedd yn sefydlu Un o'r papurau bro cyntaf yng Nghymru, sef Clebran, yn gwneud hynny, wrth gwrs, yng nghwmni Terwyn Tomos a'i wraig Marged a minnau ag Robina. A fuon ni wrthi wedyn am ddeng mlynedd, wrth gwrs, yn cyhoeddi ym Mhlebran cyn i ni drosglwyddo'r awenau i bobl eraill. Ond roeddan ni ar y pryd yn mawr obeithio y byddai Clebran yn rhyw fath o wrthglawdd wedyn i'r i'r llif Saesneg oedd yn prysur boddi, efallai, y Gymraeg yn lleol, oedd rhan fwyaf o'r bobl yn darllen papurau newydd Saesneg yn hytrach na chael cyfle i ddarllen rhifau yn y Gymraeg. Wedyn oedd hynny'n aruthrol bwysig. Ac un o'r cymdeithasau amgylcheddol pwysica yng Nghymru ydi Cymdeithas Edward Llwyd, ac fe ymunes i â'r gymdeithas honno cyn diwedd y saith, cyn diwedd y 1970au. A ges i'r fraint ym mhen amser i fod yn aelod o'r Pwyllgor Gwaith ac yna hefyd yn Gadeirydd y Gymdeithas, a dros y blynyddoedd, a ma' rwy'n erbyn hyn siŵr o fod yn sôn am ryw ddeugain mlynedd, o arwain teithiau i'r Gymdeithas, ac yn naturiol ddigon, oherwydd o'n i'n byw ar y pryd yn yng nghyffiniau ym Mcrymych wrth odre'r Frenni Fach, oedd y mwyafrif o'r teithiau o'n i'n gyfrifol am eu harwain yn deithiau yn Sir Benfro. Sir Benfro i gyd, ac yn edrych ar y wahanol agweddau o'r sir wedyn, nid yn unig i chreigiau tir ffurfiau, ond i hanes, cysylltiadau llenyddol, popeth. Ac oedd hynny yn bleserus iawn, ac dwi'n dal i wneud rhywfaint o'r gwaith yna beth bynnag, dwi'n dal i arwain y teithiau. Ond rhywbeth arall sydd wedi digwydd, ers i Siân a minnau ymsefydlu yn Llechryd yma, 'da ni ddim wedi troi'n cefn ar Sir Benfro bell ffordd oherwydd mae'r sir dim ond mater o ryw dri chant llath o'r tir. Ac ryw bum mlynedd yn ôl, dwi'n credu yr oedd hi, ges i'r syniad bod angen i ni barat i ni ffurfio cymdeithas o gerddwyr Mae 'da ni wedi galw'r yr mudiad yn cerddwyr, beth yw e, cerddwyr glannau Teifi, sydd yn golygu bob bob mis, yym o fis Medi hyd fis Mehefin, 'da ni'n cynnal teithiau ar yr ail fore Sadwrn o bob mis, gyda'r a'r syniad yw ydi dod â Chymry Cymraeg a dysgwyr at ei gilydd ar gyfer teithiau byr, teithiau sydd yn para dim ond oddeutu dwy awr ar fore Sadwrn rhwng hanner awr wedi deg a hanner awr wedi hanner dydd. Ac wedi i'r teithiau yma dirwyd i ben yn amlach na pheidio 'da ni'n troi mewn i'r caffi neu'r dafarn agosaf er mwyn parhau gyda'r sgyrsiau anffurfiol. Ond mae pob un o'r teithiau yn cael eu harwain gan bobl sydd yn gyfarwydd â'r ardal wrth gwrs, a'r nod, fel y dywedais i, ydy sicrhau bod y Cymry Cymraeg wedyn yn dod i gysylltiad â'r dysgwyr. Y Gymraeg yw iaith yr mudiad yn unig, ond mae 'na gyfle wedyn i'r dysgwyr gael ei hunain mewn awyrgylch cwbl anffurfiol ac yng nghwmni Cymry Cymraeg sydd â gwahanol acenion, a dwi'n credu bod hynny hefyd yn bwysig iawn. A mae hynny wedi bod yn hynod lwyddiannus, yn wir, bron a bod yn or-lwyddiannus yn yr ystyr, yym, ar fwy nag un achlysur, 'da ni wedi cael hyd at trigen i ddeg a thrigen o bobl yn ymuno â'r teithiau. sydd wedi bod yn wych, a beth arall sydd wedi bod yn galonogol iawn i mi yn bersonol, dan ni wedi llwyddo i ddenu nid yn unig yr henoed, megis Mine, ond yn ogystal â hynny, mae 'na, mae 'na bobl ifanc wedi dod hefyd ynde, rhai yym sydd yn dal i fod yn yr ysgol, ac mae hynny yn bleser i weld yym y gwahanol bobl yma'n dod at ei gilydd, Ond yn ogystal â'r math yna o waith, yn naturiol ddigon yn o ran fy nghefndir academaidd darlithydd, ac dwi wedi cael y cyfle, wrth gwrs, i i grwydro wedyn ac dod i gysylltiad â nifer fawr o gymdeithasau lleol, a ma' hynny'n golygu cymdeithasau megis Merched y Wawr, Fforddolion yng Nghrymych, neu Cylchoedd Cinio yn Hwlffordd, yym, neu y Cymrodorion, er enghraifft, yn Aberteifi. Oherwydd, dwi'n credu bod hynny hefyd yn bwysig, ydy yym sicrhau Bod pobl fel Mine yn barod i ddiwallu anghenion y cymdeithaseg hynny ac i roi cyfle iddyn nhw ddod i gysylltiad â phynciau nad ydyn nhw'n cael fawr o drafodaeth efallai yn y Gymraeg oherwydd yn amlach na pheidio mae daeareg a daearyddiaeth yn rhan o bron pob un o'm sgyrsiau i um, ac un o'r um, Datblygiad byddai yn ei thraddodi cyn bo hir yng nghwmni Cymrodorion Caerdydd, er enghraifft, ydi'r gwaith ymchwil dwi wedi wneud, yym, wel, mewn dau le, yn y lle cyntaf, hanes cerrig adeiladu, yym, yr Eglwys Gadeiriol yn yn Nhŷ Ddewi, ac hanes, yym, Abaty Llandoch, y cerrig adeiladu, ag dylanwad yr abaty hwnnw ar y fro yn gyffredinol, rhywbeth dyw nifer fawr o bobl ddim yn sylweddoli. Dwi wedi bod yn ffodus iawn ar hyd y blynydde hefyd i baratoi rhai cyflwyniade, eitemau byr ar gyfer byd y teledu a'r radio, ac mae hynny wedi bod yn bleser hefyd, ac unwaith eto, efallai, Os mae'r sgyrsiau i gyd, neu'r sylwebaeth i gyd wedi bod ar destunau sydd yn ymwneud mewn rhyw ffordd neu gilydd â daeareg.
Mae'r cyfraniad dyfed dros ddegawdau wedi pontio yn treftadaeth amgylcheddol a'n treftadaeth ddiwylliannol ni. Mae dyfed yn llawn haeddu gwobr shwmae.